Mary Lee ni thlalak chiang takin a lo lang a a hmel tha khawp mai a ahh notice ah chuan a hmel tha ber in ka hria mizo ahh ka Puii hmanlai thil hlui rei tawh tak tak an la dah that te hmuh tur a awm a. Heng sawn thian mamah pawh hi a awm bawk a a nuam ka ti khawp mai a ni a hmun hma pawh a nuam a a rem dap dap khawp mai tihian-- hlawhtu hi an awm ve reng a aaa foreigner tan hian domestic tourism tan sawmnga an ti a bangladesh tourism tan za foreigner tan sawm zulu sawmnga an ti a tah hian an vei lo zep kulh mai a.

ka dat dar tep in chek sek a min ringhlel deuh nia thianghlimahpuia lah hi license chiah lo keng sia a buai a buai tep a mase ti thei hre sala hian ka lo thei hlang tih a lawm tawh a hmun hma ka tla a nuam khawp mai hei an palace an tia a hming pum tak ka hre thei lo a an chei nuam khawp mai helai vel pawh hi zawk an lo chei tawh a ni hi hei. Mah te chuan maw Mapui ṭhing rawp kawng te hi a ri khawp vek emaw a hre awm khawpin a nuam dap dap hle mai a hei ka lo karin lo chei ta dap mai a a nuam khawp mai pahin chu gartala. an chuang kai a -- Nu kha kal tawh a an ni lawm te hei hun hma nuam khawp mai hi an ngaihzawng pawn kal tih hi riau riau in aa an nuam thin em ahem.

hung dil lo cham put mai a an tifai tha ang reng khawp mai rin aiin thianghlim si a helai hi duh lutuk an tih a chei dan te hi mai ang Yeah. Kan lang tha suh mai tur a var a hai teh kan lang lo zat mai a nu khawp mai kut awm sar sar sar chuan fa te khat awmah ni awm tak a ni hetia erawh hian kal a kal thei tho ang chu a hmapui a a hmun hi rem hle mai.

Ka dah chhuak ngam lo deuh hlek a, a hmun hi a nuam em em a, India ram ina sakhuana leh hnam hrang hrang ina an thil pawimawh tak tak ten dah lut a mahse thlalak erawh phal a ni lova nun veng tha viau rukin kan la a, mahse han pho chhuah em erawh chu thil tih chi ni chiah lo vangin kan ti ta lova ni. Nunnu hmun hma hi a tha dup dup a nia hei. an en vang vang ula aa nuam khawp mai a nuam a ni tawp mai hei duhthusam samin a nuam a ni tawh hmun chhung a chhung luk an tum hnai dawn a umm chhungah luh kan tum hnai dawn a ni. helai a chhung museum kan tlawh zova a luh phal loh camera lak phal loh ni vangin kan la thei si lova chhungah tikhian eitur bar mapuiah pawh a che vel vel thin a. chhungah ti hlai thei lo e hlawk thlak khawp mai hei enge a chhung i hmuh dan e pui hmanlai thil hlui rei tawh tak tak an la dah that te hmuh tur a awm a helai ah hianin kan mizo culture thil hrang hrang te pawh hmuh tur tam tak a la awm a e a tlawh ve lo kan la awm a nih chuan in pan ve ngei ngei chi a ni e e a feedback pawh tha e nu pawh chang ngar ngar khawp mai ka ni lak ka ni a ka den lak Aa hei hmun hma hi nuam hle mai aa tlawh tlawh ta chhungah hian thil hlu tak tak sawi tak ang khan a awm a ropui tak zet zet a ni hmanhla hle mai helai hmun tlawh chu hei aa nuam dap dap khawp mai. ka lo ang tih kan hlau cheng sawm nga lekin a luh theih a ahh sian so tam lo a hmun pawimawh tak tak leh tripura history ah thil hlu tak tak te leh ram tana martar a thi te ah thlalak nen an thih kum nen a inziak a ah north east india a umm he north east bik a hnam hrang hrang incheinna ah thawmhnaw te a lo lang a tichuan mizoram pawh kan lang ve a ni. Ahh Mizo zingah hian ahh Marilyn hi thlalak chiang takin alo lang a a hmel tha khawp mai a ahh notice ah chuan a hmel tha ber in ka hria Mizo ahh kan hming a mawi a kan zai pawl te chuan phai hmun nuam em em te pawh a lang dup mai a a chhungah sawn museum a nih ang in umm ka lam an hlai em em mai a ahh he hmun hi hla lo khawp mai a police sakawr atangin train in-- Cheng sawmthum chauh chauhin kan kal a ahh tichuan rail station atangin he hmun thleng tur hian mi pakhat tan cheng sawmthum panga sawmli vel te chu sawi a ngai trawk a hau tak lo em em a chhungah mizo ahh thil pawimawh ve tak tak te pawh a lang a tichuan umm tripura mai ni lo north east india ah sakhuana kalpui dan te leh an history te an awm dan te an thaih lang nasa leh mai a a ropui tak zet zet a sawi dang ang khan-- Mizo zingah chuan Marilyn hi umm lo lang a thlalak ah North East Indian hmeichhe hmel tha ho state aiawh hmel tha ho zingah Marilyn hi thlalak a lo lang a amaherawhchu chu kan la ve thei lova cctv in vuah vek avangin umm kan la thei lova lak an phal loh a lak chuan chiang sang tih sanga fine tur a nih avangin umm kan lang ham ta lo deuh va ah ropui takzet zet a Mizo he hunah pawh hian ah mi mit a fuin ka hria kan luh pawh khan ah hnam hrang hrang an lo kal a an lo lut ve ṭih ṭhiah a. Chung zingah chuan Mizo kha chu an thlek rei bik a, an en rei bik a ni. Ehh hmuh a nuam a, kal pawh nuam tak zet zet a ni tih kha kan han report thei ni se hrang e.